Ini-yasen i warraw-is acu ara wen-d-awiɣ. Arrac-nni, kul yiwen d acu i s-yeḍleb, wa yenna-yas nekk a baba, a yi-d-tawiḍ tisebbaḍin, wa yenna-yas nekk a yi-d-tawiḍ tabeṛnust, wayeḍ yenna-yas nekk iniɣ ad yi-d-tawiḍ aserwal. A taqcict-nni, tenna-yas nekk iniɣ a baba ad yi-d-tawiḍ taqendurt iceṭṭḥen weḥd-s weḥd-s, ur txaḍ tsegnit ur yegzim lmeqqes iruḥ eh, wergaz-nni ɣer lḥiǧ yeqḍa-d akk i warraw-is ma d taqendurt-nni ɣas tecreḍ yelli-s ur tt-yufa ara asmi eh, i d-fuken eh, lḥiǧ-nni-nsen ilaq ad uɣalen lbabuṛ-nni deg wagar ad rekben yegguma ad yeqleɛ

Akra anda ruḥeɣ ur tt-ufiɣ ara. Ata ibedd-d yiwen n lxelq ar ɣur-s, yewwi-yas-d taqendurt-agi. Yenna-yas atta taqendurt-ik, yenna-yas acu yelli-k-agi, atta yewwi-s ad nruḥeɣ ad tt-id-awiɣ. Armi d imir-nni i yeqleɛ lbabuṛ-nni ɣer ad ten-id-yerren. yuɣal-d s axxam-is d lɛid yewwi-yasen-d akk ayen akk usen d yeqḍa taqcict-nni teɛya tettzuxxu s tqendurt-nni gar tezyiwin-is ma d baba-s-nni meskin ul-is yeḥzen ar daxel kayt yettwaliɣ akken i kit yeqqars kan sida rebba sida rebba acu xedmeɣ

Iɛedda yessenɣel rrij-nni ɣer wedfel. Iɛawed-d asṭebṭeb. Tceggeɛ-as mmi-s-nni wis sin. Yeččur-as-d nnefx-nni di rrij. Terna-yas-d aɣrum. Diɣ yesneɣel-it. Diɣ ata iɛawed ttɛawad-d asṭebṭeb. Kan akken ikit armi d-ɛeddan akk warrac-nni. Tenna-yas i teqcict-nni ihi a yelli tura d nnuba-inem.

deg udrar qirwa sebɛa watmas d yemma ḥedd ur ttimniɛ ini-as wah a yemma yella waḥdiq deg akinna nekk i d-ittekksen timellalin s dwed sekkurt ur tuki tenna-yas aha ruḥ ay akinah iruḥ-d mmi-s wis sin ini-as a yemma iwumi tabeṛnust-a Nni ṣṣabernus tagi i weḥdiq deg wna tarwa ara d-yawin ɛerfa deg udrar qirwa sebɛa watma-s d yemma-s ḥedd ur tt-imniɛ ini-as wah a yemma ma yella weḥdiq deg akin nekk yettḥessisen i sebɛa tmura nni s-nniɣ ay ruḥ i akin diɣen akken ata iruḥ diɣen wayeḍ deg warraw-is Daɣen am akken i s-d-nnan imezwura-nni, yenna-yas a yemma i wumi tabernust-a. Terra-yas-d am akken i k-id-isenterra i watmaten-is, yenna-yas wah a yemma, ma yella weḥdiq deg akinna. Nekk yekkaten lqaɛa s dderz tettelli. Diɣ a tahi ruḥ-d wayeḍ. Diɣ, diɣ yesteqsa-tt a yemma, i wumi tabernust-a? Tenna-yas i weḥdeq deg-wen a tarwa, ara d-yawin ɛerfa deg udrar qerwa, sebɛa watma-s d yemma-s, ḥedd ur d-timniɛ. I yenna-yas yella weḥdiq deg akinna, nekk i zegren i sebɛa leswar. Amek xedmen iman-iw atmaten-nni, nenna-s i yemma-tsen, nenna-s a yemma heggi-yaɣ aɛwin, ad nruḥ ad d-nawi wetma-tneɣ anda tebɣu tili. Ruḥen. Wwḍen ar tmurt-nni anda tella wetma-tsen. Ufan-tt-id. Ufan anda akken i tella ɣezzin-as-d sebɛa leswar. Yekker win akken i t-izegren i sebɛa leswar, izger-iten, armi yewweḍ ar ɣur-s. Tenna-yas ay gma. Tenna-yas d bu ɣeznil.

Yettli tafiḍudan-is i wakken i k-id-ur s-tergel ara. Akken d imi i d-yeɣli yiḍ, yuɣ lḥal teǧǧa-yasen tiwwura kullid, atni tkecmen-d watmaten-is. Iɛeddawin akken i k-id id-ittekksen timlal-nnes d wetsekkurt ur tuki, yefsi-yas-d acebbub-nni-nnes, anẓad, anẓad. Aserwel n d wetmat-sen. akken d imi d-yuki ɣubu ɣezniw-nni ur tt-id-yufa ara itebɛ-iten-id win akken yettḥessisen isebɛa tmura deg watmaten-is yebda-yasen ttakagiɣ ḥesses ya ḥesses atan yuki-d

Yekker win akken i t-id-ttekksen timellalin s dwet sekkurt ur tukiḍ. Iruḥ-d deffir-s ur s-yuki ara. Yefka-yas kan tiyita s ssif i gezma-s aqerruy ubuɣezniw-nni. Dɣa yemmut ubuɣezniw-nni. Ɛarfa tuɣal-d s axxam-nsen. Xedmen tameɣra s leɛyam u sebɛa lyali tamacahut twet fran.